Hi siku ra vu-14 Mudyaxihi eka lembe ra 2023 hi vone Hlavu Sikiza loyi a tivekaka swinene tani hi Hlavu The Gupta a tsala xitatimende a hi tivisa leswaku ri Sikiza Boys se yi hambanile laha a nga tlhela a hi kombisa leswaku ri yena tani hi munhu loyi a nga tumbuluxa ntlawa wa Sikiza Boys lowu a wu katsa yena na Tiyi na Lungi lava va nga va makwavo naswona i vana va xiyimbeleri Sam Sikiza Chauke u kombisa leswaku va tirhisane swin'we kusuka evuhlangini ha swi tiva leswaku ri a va ri vacini eka vunanga bya tatana Sam Sikiza Chauke moya wa vona wu ye emahlweni wu etlela hi ku rhula se u hi kombisa leswaku ri ntlawa lowuwani a wu nge he koti ku va wu ya emahlweni swin'we laha a kombisaka leswaku ri yena tanihi xiyimbeleri u lava ku tiyimela ha swi tiva leswaku ri eka lembe ra magidi mbirhi makume mbirhi nharhu u humese album leyi nga ehenhla ka mavito ya yena ku nga album ya hlaha vusikiza naswona i album ya yena yo sungula ku sukela loko a ta va a sungule timhaka ta vunanga tanihiloko a va tirhisana tanihi ntlawa wa sikiza boys laha a kombisaka leswaku ri u kombela ku khomeriwa eka vaseketeri kumbe varhandzi va ntlawa wa sikiza boys eka xiboho lexi a xi tekeke ku kombisa leswaku ri loko va karhi va tirhisana tanihi ntlawa va kote ku va va humelerisa tinjhamba to njhe hi vadilika tshava tinjhamba to fana na va chongola gaza na tin'wanyana naswona va kotile ku va eka swiyenge swa mabulu va kota ku fikelela vanhu va ku fika 700 000 ha swi tiva leswaku ri masiku lama vunanga hi kota ku va hi byi fikelela ni ka swiyenge swa mabulo swa inthanete naswona leswi swi koti ku va swi endleka ehansi ka malembe yanharhu se mi ta swi vona leswaku ri vunanga bya vona byi koti ku fika emalembeleleni naswona byi fikeleriwa hi vanhu vo tala swinene laha kombisaka leswaku ri yena na vamakwavo lungi na tiyi xikan'we na colen va ha ta ya emahlweni va karhi va seketelana eka gondzo ra vona ra vunanga. Hambiswiritano u tlhela a khensa na Benny Mayengani the president, a khensa na the goat Mr Mtsenga, Mr Makigwani Khosa, Mr Tshwale, Mr Load Shedding na van'wanyani ku va va hoxi xandla. Ha swi tiva leswaku ri timhaka ta vunanga ku na lava hoxaka xandla hikuva va seketela hi swa timali hi ndlela yaleyo. se u khensa swinene eka vona a tlhela a khensa ni le ka mutswari wa yena la nga hi siya emisaveni tatana sam sikiza chauke moya wa vona wu ye emahlweni wu etlela hi ku rhula hi yin'wanyana ya tinhenhe ka vunanga bya xitsonga laha tlhelaka a kombisa leswaku eka albhamu ya yena yo sunguluwu leyi nga huma hi lembe ra magidimbirhi makumembirhi nharhu leyi nga thyiwa leswaku ri tinkingha i albhamu leyi a nga vulaka leswaku ri i njhamba ya albhamu naswona u tshembisa leswaku ku ya emahlweni u ta va a karhi a tisa ku cinca eka vunanga bya Xitsonga. Se hi nga vula leswaku ri xiboho lexi nga tekiwa hi Hlavu the Gupta hi ku ya hi mina ndzi vona ku ri xiboho xa kahle swinene hi mhaka ya ku swivangelo leswi a swi boxeke a kombisaka leswaku hi swona swi endlaka leswaku ri a kumeka a suka eka ntlawa wa Sikiza Boys i ku va a kota ku va a tiyimela ku va a va nqambi yena. leswi ku nga mhaka ya kahle ku va munhu a ti kurisa vito ra yena a kota ku ri teka a ri tlakula a ri veka kun'wana a swi tiva leswaku ri ku sukela loko va tirhisana xiyimbeleri beni mayingani the president hi laha hi nga vona ntlawa wa sikiza boys na wona wu tlakuka va fika emalembeleleni se hi pfumela leswaku ri na hlaya ku sikiza sweswi se a nga ze a sungula wa ha ta tirha kahle ku ya emahlweni